Johera Magwera, jodala magena, gone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza olose thuoloni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bayati Ministries Noel Ler e piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora adiera mag wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Iber manade Ebeneza Adonai El Gibo Jehova Shalom. Rabi chunya odendi chier mar choke nyakwar joka Jesse. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Omara kuom nying Yesu Kristo. Amen. Johera mag wuora adhi wuoyo kuom jadwar. Jadwar ma manyo le. Eh, sama idwa many le tiluongo jomoko man kocha mong'e mako le mong'e chiko le mong'e chuo le josaba eh, iluongo josaba jotudu dwar ah, ging'e kaka inyalo tudu dwar mamaki jaka jowi mamaki jakomuga eh, ging'eyo kaka inyalo tim iluongogi to gibiro ah, wasomie gimondiki e mumb jehova mar loyo Mumba kona niya, e chakruok prang'wen gochiko matindo prariyo kod ochiko. Mumba kona niya, jodwar, ok jadwar achiel, jodwar. Jodwar moriwore, mwalo kacha, muchako duogo bathe koni. Ah, jodwar mano oriwore, mano obede aput moro gotieno. Ah, to giwacho ni ng'ama idwa law en Josef ma wuod Jakobo. Muma koda niya, jodwar nolawo Josef matek e kinde Krismas kaka ma. Gimanyo nyithi ji e barabara mondo rebgi odong' e ndara, mondo gidong' e ndara. Ne gineno ka higa mokalo nokel ka tonde madongo dongo. Ah, igi nowang', jodwar nobet. Giwacho ni to dwamanye nang'o? To kawuono ne wawacho niya, wachung' ewi remo, remo mane ochwer e Kalvari, remo man gi teko, remo man kod loch, remo ma nyalo e nying Yesu ja Nazareth. Thuolo ni kawuono ne wawacho niya, ibiro dhi maber mana Ayubu piero ariyo gariyo matimo piero ariyo gaboro. Gimoro amora michano timo e kindene e thuolo ni e sechegi biro dhi maber mana Ayubu piero ariyo gariyo matimo piero ariyo kod aboro. Duong' odogni na tego. Jodwar nolawo Josef matek ka gibaye gasere samila ibayi kod asere imanyi kata in mane od gorofa imanyi kata itiye i- idak e gated estate ma estate midake ka ng'ato dwa donjo to kwongo ndiko nyinge piny eh nitie ng'ato mondiko gimoro moketo gimoro e chuny wiye gire no ondik ni chui ni kapok ikalo jachuino to ok iyude to jodwar to ka dwa manyo ng'ato to gole nyaka e gorofa ma nyathi gore piny matek seche moseket nyaka nyaka seche midwa cham gik moko mabeyo beyo seche go korka jadwar liwe magoye piny mong'ogi ah, kawuono ni mumba kona niya jodwar nolawo Josef matek ka gibaye gasere ah, to jateko ma Nyasach Jakobo mano chier mar chwo Kenya kwar joka Jesse ah, ma nya Israel nochodo leche mago gi chibedegi e nying Yesu sani wating'o rora chier mar choke obiro chodo gi chibedegi ah, kata gibigo tieno kata gibigo kinyi e nying Yesu ja Nazareth ondike Mathayo apar kod abich apar kod adek gimoro amora ma wuora manie polo ne oko pidh ibiro pudh oko mano yesu taya ema owacho chier mar choke wuon warruok momba kona isaya prariyo gariyo prariyo kod abich chieng' no musumal mane ogur matek nopudh oko wakelo yesu kulohama e kinde ma thuoloni mar sikukuni wakelo yesu ratego

obed dak ni obed ohala michano michano timo e nying Yesu ja Nazareth ondiki e Jeremia piero ang'wen matindo ang'wen asegolo nyororo ok e lweti mondo idhi kuminyalo dhi inyalo dhi Babulon inyalo dhi awala inyalo dhi e tedo ondiki e Jeremia achiel matindo apar winji wuod Ilikia asemiyi teko mar muko gi puodho gi go piny kaachiel kod gero kod pidho wan gi teko mar gero miechwa sani udi mane gidagi ni ok nochung' mtokni mane gidagi ni ok wanariembi ni mago to mtokni ma bibiro moye marieba to tiendegi iloko nyange nyithindo tugogo e nying yesu ja nazareth norucho gima nondiki ma notweyowa nying yesu ratego duong' odog ni wendo johana bich wacho niya simba oromo kod wuoyi molewo e dho yawo higa pradek kod aboro kanye mudhume kisungu gi joma ne gisomogo nyaka joma ne gin ge mbalariany ne biro kale kanyo ka chieng' chame, koth goye kata obed mana koth mar pe, buru kanyo goye. To sama noromo gi Yesu ma jamak lwet ji, iluonge omuga chier mar choke. Awacho ni kendo alero ni ka sa oromo to joma tar biro leny marweny ji. Ah, yaywe pi wang' osechopo ka, iluonge Yesu meja. Odonjo dala gi Lazaro ja Bethania. oyudo ka jodongo bende tie chiel girita dek adek der ka yiem ah, ginyiso jodala gi lasaro ni dher ni ema nowach ni mondo yang' nwa ka lasaro tho to sama simba nodonjo osiep gik madum ah, mier manowe kucho ma gin nowenegi mana go tong'o kunyo choche ma kata yawuoyi graduate to nogonegi rod blok jodwar nomanyo dalano momenyo sulwe mag nyithindo me dalano kaka nomenyo sulwe mar ruodhwa yesu kristo ma e kinde mane jodwar nomenye sulwe ajuoke moa yo wuok chieng' ging'e menyo sulwe mag nyithi ji kawuono owacho niya onge gi lweny molosi mondo ohinyi mano ohinyi mano e sa prabich gang'wen matindo apar kod abiriyo ondiki niya e zaburi mia achiel kod abiriyo matindo apar kod auchiel oturo dhorangeye mag mula mago dhorangeye mane olosi ka chuk kod mono ka lakgi matek ma leche mag ng'utgi owuok to wengegi omorore kowuok oko Iwacho ni nyipiny ok ang'ane to ok nolowa. Wawacho ni nying Yesu nyalore. Jeremaya piero ariyo gadek piero ariyo gochiko wacho niya, wachna chalo mach, wachna chalo nyundo, obaro lwanda matindo tindo, obed lwanda manoket ei piny nyar ng'ato, ma nyar ng'ato osemadhone fwago, nyar ng'ato osewuothone, osetemo koni koda kocha, Wang'eyo nyako ma iye nochwer higni apar kod ariyo ma iye nochwer tobo tobo ah, ka jochiende magweng'gi oyawo fireji mag iye madho sama noromo kod Yesu nyamrerwa iluonge chief physician mane seche mane ijino ero nochung'ie wawacho nondiki ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode Asekefanya dek matinda boro, aseketo dhoot e mbeleni moyaw, ma onge ng'ama nyalo loro. Ondike Mathayo apar gachiel piero ariyo gaboro ni biuru joma ogangore gi misike mapek abiro miyou yweyo. Ondike Isaya piero auchiel gachiel matindo abiriyo kar bedo kod wich kuot, a ibiro bedo kod pok nyadiriyo. Ondike Zaburi piero ang'wen matindo ariyo na oywaya kogola e chuodho matimo todo. Ng'a migole chuodho matimo todo to en mana ng'ama ji okodichgodo.

To noyud ni nitie romore gi jok. Jok notweyo yore ni manyaka kawuono. Wakelo wach kwa wacho ni ae Zekaria ang'wen matindo abiriyo. Kata do bedo ni chandruok momako Zerubabel dongo ka gode. To an Jehova nisi yawe Adonai Ebeneza. Abiro pieyogi kaka pewe. Ondiki Hosea aboro matindo abiriyo. Ni jo-Israel chwoyo yamo to kayo kalausi. Mano e gik ma wasigu dware be emomiyo gidhi gichokore gotieno mondo mi nyithindigo kata som to gilokre jochang'a gilokre jochwak chang'a moko lokre jopuonj ji madho njaga to mika abiriyo matinda boro wacho niya yaye wasika weuru gona siboyi kata obedo nalwar kamine nalwarini ma dalana olokore kar nyiero ji wuotho e nyim dhorangach ka gotiklo neno ka nyithinda manonego konya kawuono maramo tieko yaye wasika weuru gona siboyi Nitie Jehova nisi yawe Adonai Ebeneza. Ondiki Zaburi pradek matin apar gachiel. Oselonyo lepa mag ywak momiya lewni mag mor. Mano Nyasaye ma pok olo. Mano Jehova mane oloko nying Ana. Ana mane migumba mane onge nyathi. Makane chi nyieke ma Penina dhi aora to nyinge. ah godo osiepene gi gi gi gi ngiako nyangro ni rara rara to sama jehova nobiro omiyo ana nya samuel janabi e piny israel ma e jehova ma noloko nying jakobo ukone ni jakobo kochakre kawuono ok chak luongi jakobo iluongi israel ng'at mogwedhi ma e jehova ma nolongo nying josef ma wuod jakobo e piny ma wendo mokete prime minister ma e jehova ma noloko nying sarai momiye nyathi ka ndalo seniang' En ang'o ma notemogo lwanda motame loyo? Duong' odog ni ratego, iluonge ni teko mar joma nyap, iluonge jalimbe, iluonge jamak lwet ji, iluonge Jehova Jaire. Jeremaya piero ariyo gochiko matindo apar gachiel wacho ni gik machano ni gin gik mabeyo, Ibiro sudo kidhi mbele Ayubu par gochiko prario gabich. Wacho ni nitie ng'ato malo ka. Pabro chwaka eh, kinde giko. Kata dala wen dala modong' chien. Ma ji wuoye kaka dala nodong'. Kata yawuoyi ne somie ten dala modong'. Kata ji ne ng'enyie ten da- nyiri ne ng'enyie to gin nyiri mokwamo. Japuonj biro timo limbe, iluonge nyalo mar gik ma ok nyalre. Mane Yesu mwakelo kawuono ni koliko timo limbe to weyo duoko, obiro rondo wasiki e lela iluonge sipanda magonyo richo sirikal mabiro yawo jela mane Yesu mwakelo sani iluonge sirikal obro yawo jela jela manade momako ng'ato motweyo ng'ato anwoyo ni sa prauchiel gachiel apar gabiriyo wacho niya kar bedo gi wich kuot ni nyithindi wuoye kaka nyithindo morondore kar bedo gi wich kuot isaya prauchiel gachiel matindo abiriyo wacho ni kar bedo gi wich kuot ibiro miyi pok nyadiriyo igeni molal jehova biro dwoko Fwenyo adek matin aboro wacho niya, aseketo dhoot e mbeleni moyaw, ma onge ng'ama nolor kendo, kata gibi gi wiya wich ang'o sa adi tich adi. Aseketo dhoot moyaw e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro. Duong' odog ni ratego. Ondiki Ayub apar gang'wen matindo abiriyo ni ka osetong' e yien to donge onyalo ti kendo onyalo loth kendo Mumba kona niya, dala uma ni wacho norumo no. Dala no bro loth kendo. Dala no bro loth kendo. E nying Yesu ja Nazareth. Dak mane ging'eyo norumo no. Makata ni tim arus ma jaber. Ma ji bende puoye kor gweng'. To gin gigo ni si obe wanane. Wabiro mana neno. Wanto wacho niya, giwacho ni gibiro neno. Gibiro neno Yesu ja Nazareth. Kata giwacho ni gibiro neno. To gibiro neno Yesu ja Nazareth. mane Omuga mwakelo sani en e jatend lweny Zaburi prochiko matindo apar gabiriyo ema somo sani ma wadhi godo kodi e lamo Zaburi prochiko matindo apar gabiriyo asomo muma maler mar Nyasachwa mapok olo duong' odog ni Ebeneza a ah, Ruoth Nyasachwa gwethni mondo obed kodwa kendo ikonywa e gik moko duto ma watimo mondo wadhi maber e tijewa duto e thuolo mar sikukuni ber mondo idhi maber e gimoro amora michano joma ongego nyasaye mondo otimnegi ng'wono joma nie safari nyasaye mondo ochung' kodgi gimoro amora ma uchano timo nyasaye mondo odhi kodi Duong' odog ne Nyasachwa wadhi kodi e lamo. Jehova Jaire Adonai Ebeneza El Gibo. Duong' gi pak odog ni jatend lweny. Pare nyathi sikul ni pare mama ni pare jaduong' ni. Era ni malich osir jogi ruodha. Ichiel gi gi ng'wono ni maduong'. To mana kuom nyinge Spris. Amen. Johera magura jodala mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah.

705376 mad Jehova ma jasir joge osiru kawuono jodalawa osiru kiny osiru ndalo kod ndalo amen